Ini ndinoitwa Mambo Machiridza ndiri wemutupo wematere wezombe jena Kajamatimba pagomo. E, nzvimbo ino iyi inzvimbo yatakasarudza kuti ndoyatinoitira chivanhu chedu chechikorekore chevanhu vemakonde. Saka tiri panapa tichagara tichirangarira nzvimbo ino. kusvikira riinhi nariinhi nokuti yatovakwa kureva kuti yatova nzvimbo eh, yatakuitira chinyakare chedu chokuti vana vanenge vachiberekwa nevakura vangadai vakura panguva ino tichaita kuti vagare vachiziva kuti kune chinhu chinonzi chinyakare vachiziva kuti kune ngomba kune ngoma dzenjada kune ngoma dzejezi vachifundiswa kuti makuva anokombewa sei zvinhu zvese izvozvo zvinenge zvichibva pa pa culture pa cultural learning center yatikaita muno mumakonde medu izvi zvichabatsira vechidiki nokuti tinenge tichivadzidzisa kuti e, ukaputa mutoriro uye wameti mutoriro uya uyu hausi wekuti takautanga kuti takauziva nekuti wakabvira kudhara uripo zvinhu zvakauya nemangerengere zvinhu zviri kuitiwa zvekumitoriro zvananzi kirayanzi dombo zvese zviye zvinhu zvakatanga e, isisu takakura tisingazvizive zvinhu zviri kutsvagiwa nevana kuti vatsvage kuti vakorewe unochaya kuziva kuti ari kushaya mari here yekutenga hwawa chibuku chaicho chemasese saka nzvimbo inoyi inzvimbo inokosha inoitirwa chivanhu chemakonde kana ari munhu wemakonde anofanira kunge achiremekedza nzvimbo ino kuziva kuti e, ndasvika panoitwa chivanhu chedzinza revanhu vekwamatere vanhu vemakonde kusanganisira nevanhu vese vagere muno vanofanira kuremekedza nzvimbo ino iyi haisi nzvimbo yekuti ndeye vanhu vekwamatere chete asi kuti kana watogara mumakonde waakutoziva kutoti wakutoteedzera zvemumakonde izvi izvi manje Tiri kufungidzira kuti tikaramba tichiita mitambo yakadai inounganidza vechidiki then poita vanhu vanenge vachizovabatsira kuvaudza kuti zvokuputa zvinodhaka zvinhu zvisingatibatsire zvinouraya upenyu hwemunhu nokuti munhu akanga aputa mumwe ane puta openga waona nhau yacho pane ipira mumwe ane puta woita rombe rokuti hasa kana mukadzi chaiye kumba hasaziva kuti anechengetewa waamunhu akungomukira mukukorewa saka zvinhu zvatinenge tichiti isisu pano apa ndopadenhe reruzivo rechivanhu padzinobikwa kuti uzonzi munhu a ah, uyu mwana uyu mwana chaiye uyu anenge abva nepanapa uchiteedzera chivanhu chivanhu chakasiyana nechirungu tikasanganisa chivanhu nechirungu zvasiyana teda vanhu vanoita zvechivanhu vanoziva kuti kune ridzwa njada kunokombewa makuva kune dai kune dai tichiita zvinhu zvechivanhu chedu ini samambo e, ndakaona kuti saka takavaka e, korekore cultural center takaivakira kuti vechidiki vadzidze vauye pano ndepachikoro pacollege inoitwa nezvechivanhu munhu wese anoteedzera chivanhu haarasike Nyika ino yemakonde inyika isingade ropa, ndinoda kutanga ndakadaro. Nyaya inoitika ndeyekuti munhu akakorewa anogona kumutsana nemunhu otora banga chairo nokudhakiwa asi kuti anenge asipara mhosva under the influence yedoro anotora obaya munhu nebanga ouraya muno mumakonda murasi weropa saka panapa takapaitira kuti vano vanenge vauya pano vanodzidziswa kunaka kwechivanhu kunaka kwekugara nevamwe zvakanaka ndosaka takavaka college ino ini ndiri mambo muno mumakonde ndiri wemateere saka kugadzira senda inoyi takaiitira kuti marudzi ese akope akope so kuti vaone kuti aa e, kumakonde kumashonaland west kumakonde kune nzvimbo yakaitiwa secollege chikoro chokudzidzisa vana zvakanaka zvingadai zvichiita sei zvichibatsira kuti vakure mune zvakanaka mhosva dzine pariwa zhinji imhosva dzekukorewa ndozvakanakira pano kuti kana ukange wasvika pano ukateedzera zvepanapa ndofunga zvinotiburitsa hunhu munhu anobuda neunhu hwakanaka chinoita kuti munhu munhu kana akange auya muno mumakonde Kana wada kuti ugare makonde ino zvakanaka, unofanira kuteedzera tsika dzemakonde. Saka ivava vakauya vacho ava, kune ndudzi dzakawanda vakabva mune nzvimbo dzakasiyana, tese tiri maZimbabwenzi. Saka vauya ka, vanofanira kuti vauye pano vachidzidza kuti wo oh, makorekore aya anoita so, vane jasadza riri kweza, vane jasadza remhunga remapfunde, ane ndizvo saka izvozvo zvichava ivo kwavakabvohwa kunenge kuchitiwo zvekwavo asi zvekuno vakazvidzidza zvichavachengeta zvichavachengeta nokuti vanenge vasvika vaona kuti a ah, vekuno kumakorekore vanodai vanodai so vanodai vakateedzera vari pasi pemitemo yechikorekore munhu anerarama mune zvakanaka

ini ndinoitwa muzukuru wamambo womuno womakonde makonde ese muzukuru wovanhu vekumatere muzukuru womakonde anoomberera ku kuvanhu vese kana vauya ndichitumwa nana makonde mambo namambo machiridza kutiudza vanhu muzukuru kutaura kuti tinoda kuti kuti vanhu vazive chivanhu tinoda kutaura kuti vanhu ivava kana vakauya isusu pachikorokoro chedu hatibvundirwe kubata vanhu chamuneti kubatana maoko kana vachiuya vanhu kana vakauya first vanoombera vaombera vasvika pamusha hatibvumire munhu kuti amhoresane nevakadzi iye asati amhoresana nevarume pachikorokoro chedu achipinda mukati memusha wechikorokoro watakavaka village culture yedu two zvatinoita zvekutaura kuti kana auya anotanga kusvikira kuvarume tomuudza zvokuita iye wobvunza tomubvunza manje kuti waingei auya kuti tamuudza kuti waingei ndi achatiudza kuti zvaainga zvinokodzerei kuti zvitaure pano takamuona kuti haazive munhu iyoyo hatimudzinge semunhu asingazive tinomubata zvakanaka tomudzidzisa kuti tigare naye zvakanaka chatinoitira izvozvo ndichokutaura kuti marudzi nemarudzi takasiyana e, mune pamarudzi ese iwayo tingada kuti vaite sezvatinoitwa pamagariro edu echikorikori nyaya yatinga tichiitira ipapa zvakare ndeyekuti isu tino dzimwe tsika dzatiri kuona dziri kukonzeresa chifambi chii nenyaya yekuti vana ivo vanenge vasina kuendesewa kuna ana mbuya vakomana vanenge vasina kuendesewa kuna ana sekuru kuti vadzidzisiwe kuti kugara mudzimba kunoita sei zvese izvi tine zvigadzirisa kuti dzimba dzimire zvirwere zviri kupararira nozvirwere zvinopararira nenyaya yekutaura kuti tingasingadzidzise vana vedu tsika nemagariro nenyaya yekuti vana kuti vazoputa foja kana kuti vazoita zvisingadiwe hunge musina kuvaudza haisi mhosva yavo vanenge vaka vasina kupinzwa munzvimbo dzakafana neyatatagadzira nhasi iyi mambo pavakafoma nyaya iyi vakanga vaona kutaura kuti nyaya iyeyi takairegera e, nyika yedu yemakonde yaparara ndesaka takazivaka village korokoro village yedu yekorokori taivaka chokwadi vanhu vari kuuya vari kuteerera vari kuteerera vasingateereri vateereri asi tiri kutaura kutaura kuti nyika idzokere pakare pakorokori patanga tiri tanga asingafungidzira kuti munhu mukuru pachikoroko chedu munhu mudiki kana mukuru taiti vakuru ndivanoifa zvino vadiki mazuva ndivari kufanira kuteedzera mutemo kutaura kuti havasi kukwanisa kuti vateedzere mutemo vanhu vari kuenda munzvimbo vasibata bata zvinhu zvanga tisingabate kudhara pachikorokori chedu saka takatora zvese mapa akataura kuti hativakei imba hativakei musha wechikoro chinova chataurwa namambo ichi chandakatumiwa namambo kuti ndirekitire vanhu e, kuti vateerere zvekorokori